tinokudza mwari eh, ma, mamboshaikwa uh, not necessarily but ibasa tamenge ta tamenge tiri musango tichivhima eh, eh, tichivhima eh, basa rekuvhangeri rakaoma pinda pese i think uh, we're trying by all means kuvhura mamadhoo anga akavharwa and uh, thank god those doors have been opened um, hanzi jesus mingled with them jesu akanga achisangana navo so mm. we thank god for that and um, mm. uh, hopefully now kana tikanga tatanga kufamba saizvi pabible truth panapa vazhinji vachabatsirika yavo ora tinotenda mfundisi tinotenda chirongwa eh, chetinoita hurukuro ihurukuro dzetinenge tichingoita ah. e, tichivhunzana nokupindurana nokuvonesana kuti yes. bhaibheri rinomboti chii nenyaya dzakasiyana siyana dzinobuda panapa tinenge tichitaura zvakawanda tiri kutanga izvozvi tiri kungotaura nyaya dzakawanda uh mhm. -huh. e, dzine chokuita nebhaibheri panapa tinotaura zvirimo mubhaibheri chaizvo chaizvo uh mhm. -huh. tee tichida kuti even vanenge vachipindawo muhurukuro vapinde vachishandisa bhaibheri kuti yes. ah, varume makati zvakati asi bhaibheri rinoti tozotenge tida kutaura so mufundisi yeah. e, tichitanga chirongwa chino ichi mm -hmm. e, ndoda kuti ndimbonzwa kwamuri mm -hmm. e, pane nyaya yechivi chivi e, icho chivi chokutanga chakaitika mm -hmm. vamwe vanoti the original sin mm -hmm. e, original sin ndeipi inganzi original sin chivi chokutanga tanga
okay yeah i think that's a, a very important question uh, i also see kuti um, there are many theories but once tikatanga kuda kudiscussa sin handiti mm. kana takutaura the origin of sin tiri kutaura um, magrounds of mystery bhaibheri rinoti inonzi the mystery of iniquity bhaibheri rine the mystery of godliness yoita mystery of iniquity yoita mystery of god these are mysteries that we find in the bible so kana takutaura chivi sin is actually, is actually a mystery bhaibheri haritiudze kuti chivi chiri kubva kupi but rinongotiudza originator kuti originator of sin is the devil himself satan then bhaibheri riwo rinoratidza kuti kuti panzi pakomitwa chivi panofanira kunge pachikorwa murayiro panofanira pachikorwa murayiro so if the devil is the originator of sin we then know kuti satani akachikora murayiro so ndozvo zvatofanira kunge chitarisa saka icho chivi chacho chivi chacho its a mystery because patiri kuchitarisa chiri kuita erupt directly in heaven chikuita erupt also before the throne of god in a perfect world eh, chichikomitwa uh, neperfect creature so chivi sin is actually a mystery so i think ndo zvatofanira kuti tarise eh, tichiongorora probably that would be a best answer for that orit mataura imimi kuti chivi imisiri mm. maybe ndoda kuhwisisa kuti chivi the original sin ndechipi icho chivi chacho chakatanga okay chivi chekutanga chatinoona chiri kutanga kumanifesta muna satani its when the devil wants to, it's a, when a creature yakreatwa namwari desires to become a god kuda kuva mwari that's, that's the, the sin kuti chisikwa chinoti ndakuda kuva musiki chisikwa chinoti I am now the owner of all creation. Chivi chakamanifesta muna Satan ndechekuti Satan akada kuva Mwari. Up to this day, the devil wants to be a god. Saka inyaya yekunamatwa, inyaya yekuti ndiani angapfugamirwa, Mwari kana Lucifer. So ndo chivi chacho chiri kunyanyonetsa panyika panapa and eh, mm. ndo chatiri kurwa nacho yambo. Alright, iyi mfundisi, iyi mataura imimi kuti kana pangava nechivi panenge pachorwa kana kuti kudarikirwa murayiro. Mm -hmm. So murayiro wakadarikwa neuyu wamati Lucifer, murayiro upi? Tanga tava nemurayiro here panguva iyi iyoyo? Mudenga mamune murayiro here?
okay that's a, a very important question thank you very much for bringing that um, that's why when you read uh, the bible unoona kuti mwari akaunza inonzi sanctuary message sanctuary message moses akaanzi namwari chikwira mugomo kana ukwira mugomo zvandichaita ndichakuratidza tebhenekari yekudenga mandinogara ndoda kuti uigadzire panyika iine mufananidzo chaiwo sezveiri kudenga iyo information iri pana exodus chapter uh, 25 you can find that uh, information mwari paanoti eh, ngavandiitire nzvimbo tsvene eh, e, ndigare pakati pavo exodus 25 vese 8 na9 inoti ngavandiitire nzvimbo tsvene kuti ndigare pakati pavo sezvandichakuratidza zvose iwo mufananidzo wetebhenekari yekudenga nemufananidzo wenhumbi dzayo dzose unofanira kuita saizvozvo saka tine chinhu chinonzi sanctuary sanctuary kana tikaitarisa mozipa ari kuivaka ari kutora mufananidzo wechaiyo iri kudenga hebrews 9 inotaura kuti even jesu paakaenda kudenga akanopinda mutebhenekari e, isina kuitwa namaoko isiri yekusikwa kuno its hebrews chapter 9 we can read that eh, from verse number um, mukaverenga from verse number eh, 11 inoti asi kristu wakati asvika ari muprista wemukuru wezvinhu zvakanaka zvinozouya akapinda mutebhenekari isina kuitwa namaoko ndiko kuti isiri yekusikwa kuno saka pane yanga yakasikwa nana mozisi yekusikwa kuno yatinoziva mukaverenga kubva kuvhesi 1 pana hebrews 9 anenge achitaura yakanga yaitwa namozisi achitora mufananidzo weiri kudenga So kana Mozisi akatora tebhenekari yekudenga akaidesigner panyika yakafanana ne e, munhu adrowa map yezimbabwe map yezimbabwe irida kutiratidza zviri zimbabwe ndozvazvakafanana nesanctuary yakaitwa namozisi yaida kuratidza ye zviri kuitika kudenga but mukatarisa tebhenekari yakaitwa namozisi yakanga ine mutemo munzvimbo tsvene tsvene makaiswa mutemo saka kana moses akaisa mutemo munzvimbo tsvene tsvene patebhenekari yaakaita panyika achikopera iri kudenga zvinoreva kuti there was a law in heaven we can also confirm kuti kudenga kwava kuine mutemo nevhesi iyi kana kuti nanhasi uchiriko uh, ah, john chapter 8 ndijesu ari kutaura panapa john chapter 8 um, vhesi number 44 jesu anoti imi muri vababa wenyu diabrosi munoda kuita kuda kwakaipa kwababa venyu iye akanga ari muurayi kubva pakutanga haa hamiri muzvokwadi nokuti maari hamuna zvokwadi kana achireva nhema unoreva dzake nekuti ndiye wenhema uye baba vadzo two things that you find upon the law bhaibheri yati he was a murderer from the beginning kureva kuti jesu ari kurefenza satan in heaven kuti pakutanga ajenda yasatani yanga iri yekutouraya nekuti satani paaida kuita mwari aisati inini kana ndaa mwari ndiye ndakutonga namwari aiti god must die then i rule so he had a desire to kill god himself then number two zvanzi anga ari murevi wenhema saka satani akareva nhema kuti dzimwe ngirozi dzitende agenda yake then you find you go palaw you see pakanzi thou shall not kill Palo pakanzi also eh, thou shall not bear a false witness usapupura nhema right. saka sanati kana ari murei nhema ari muurai zvoreva kuti he broke the law in heaven that's why akapomerwa akanzi medhara that's why akapomerwa akanzi murei wenhema right. saka muri kuti imimi murayiro wakazopiwa mozisi uyu mirairo ine gumi pagomo resinai ndo murayiro wagara uri kudenga yes god's character waitonga denga yes god's character mutemo une une gumi unonzi god's character mm. ndo reflection kana uda kuziva zviri mwari because hakuna anganzwisisa mwari nekuti hakuna akamboona mwari mm. but mwari akatipa zvinhu zvatinogona kubata nezvatinogona kudzidza pazviri kuti zvidescribe zviri mwari saka uda kuziva zviri mwari mm. pakanzi usaba uri kutonzwa kunzi mwari haabe kandiconfirm nemavhesi mm. kuti shuwa mwari haabe uh, psalms mm -hmm. ibhaibheri totsika murambo tofana kuverenga mavhesi apo ngativerenge mavhesi ah, mavhesi ndo anofanira kutaura zvinhu eh, mwari haabe nekuti mutemo unoti usaba mm. um, rega ndiverenge mavhesi 8 yaSam 15 navhesi 9 inoti, Handingakutukii pamusoro pezvibayiro zvenyu, zvipiriso zvenyu zvinopiswa zviri pamberi pangu nguva dzose. Handingatore nzombe paimba yako, kana nhongo dzembudzi pachirugu chako, nekuti mhuka dzose dziri kudongondongo ndedzangu. Nenzombe pamakomo ane chiuru chamazana, e, ndinoziva shiri dzose dziri mumakomo, mhuka dzose dziri musango ndedzangu. Kana ndaiva nenzara, ndaiudza iwe, nekuti nyika ndeyangu nekuzara nezvaizere nazvo. hanzi handigone kuuya pamba pangu ndikatora nhongo yako mm. god cannot steal mm. also god cannot lie ndozviri pamutemo thou shall not steal god cannot steal god cannot also lie uh, let's read that uh, numbers chapter 20 uh, 23 um, vhesi number eh, 19 23 vhesi 19 inoti mwari haazi munhu haangarevi nhema aha kunyange mwanakomana womunhu haangashanduki mm. mwari haazi munhu haangareve nhema pamutirimo pakanzi usareva nhema god cannot steal god cannot lie god cannot kill mwari haurai munhu mm. kana kuri munhu anofa eh, romans chapter 6 verse 23 inoti mubayiro wezvivi rufu chinouraya vanhu panyika pana pazvivi mm. god cannot kill but god also execute justice zvakafanira kuti munhu asi even akauraya panyika panapa akaenda in the court of law akanzi mutongo wake rufu vana vagona kuti jaji auraya but apiwa according to justice god also performs the work of justice so when we, we are looking at these things uh, when we look at the ten commandments mm. it is god's character mwari haisi mhombwe saka mwari ari kuti kana mukaita zviri pamutemo munofanana neni mm -hmm. you see so we then see kuti um, even god respects his name mm. hakuna mm. mumwe ari kunze kwamwari uh, there are a lot of their god does not also practice um, nyaya um, yeidol worship you, you see that so pauri kuona mutemo uri kuda kuti ukuratidze zviri mwari it is god's character so ndozviri mutemo wamwari yavo ora saka tiri kuti isusu murairo ine gumi ndo yanga ingori kudenga ndo yanga iri kudenga yavo ndo yaitonga denga ndo yaitonga denga yavo alright mufundisi kudenga kudenga uko kuchena handiti ah. kwakanaka kudenga mm. matotaura mukati heaven mm. chivi chakapinda chaka munzvimbo mashandisa wedhi rokuti perfect mm-hmm. kureva kuti yanga iri nzvimbo isina chipomerwa yeah, perfect environment yes so nzvimbo isina chipomerwa munhu wacho ino kupinda chivi sei iyo iri perfect ah, okay ndoyatataura tikati inonzi mystery iyo izvo hatina kugona kuzviudzwa kuti zvakabva nepi but we know kuti zvakaitika it happened ana deuteronomio 29 29 ndopaanopinda zvakavanzinga ndezvajehovha zvatakaitirwa pachena ndo zvedu nevana vedu isu we read zvatakanyorerwa but in a perfect environment in heaven mm. sin erupted before the throne of god
iyoyo inonzi inonzi mystery ndoyatoraamystery ah. chishamiso irina kuti chii ee eh, chishamiso zvinhu zvinotoshamisa kuti kochinja sikwa chaka ndosaka muchiona romans
musati maiverenga koye mwari ungarovwa nezvishamiso iri mwari nesimba rake no no no it was it was not uh, it was not uh, something that was hidden to god mwari anenonzi foreknowledge mwari akanga aona zvinhu zvese izvi kuti zvichauya and God also had planned things to save even Lucifer himself. Pane zvinhu zvakatoiswa even pamberi paSatan kuti abatsirike arege kupinda eh, mukunyengerwa nechivi but sezvakaita Adam naEve kuti when we read the account of Genesis we see kuti Adam naEve vakanga vatopiwa nyevero kana muri mugadheni ichi neichi musadai kuti murarame saka mwari anambobvira akasiya zvisikwa zvake zvichienda in danger even today god is still in his mercy giving us warnings tine maangels ari pakati pedu we have the holy spirit tichihelp us mm -hmm. kuti gono tirege kupinda muzvivi saka hapana even the devil was given enough chance so mwari anga asiri kuzobatwa nechinhu ichi ana wee mwari anga achiziva and god had also placed, put in place inonzi the plan of redemption god has also put angaisawo zvese zvingadiwa kuti wakaipa arege kupinda muchinhu ichi orit plan of salvation mataurai mukati mwari unoziva zvose yeah. so mwari achiziva zvose kunoti waiziva kuti chivi chinouya mm. oregera chivi chiuya kuzonetsa vanhu tizopinda mumatambudziko etinawo mm. iye ari mwari werudo aya kutaura kwavanhu vane bitterness iko eh. eh. ah, but zvinotenderwa eh. you can ask god any questions yes and, God, and god will provide answers saka mubvunzo wenyu uri kuti chii uri kuti mwari ndo rudo ah. unoziva zvichauya waitoziva kuti chivi chichauya and tuso rechivi mwari wairiziva mm. sekutaura unoita mm. kuti chivi kana chavuya vanhu vachanetseka mm. vanhu vozvagwa vane zvigwere nyika yanga yasikwa namwari yaanga asika i mwari yanga yakanaka hanzi wakasika zvose akati behold it was good asi chivi chazoparidza katouya minzwa yavuya touya kuurayana kwavuya izvezvi kwanyanya ko ari mwari werudo wakaregerei kungoti chivi chisavapo no no no mwari ndimwari ane rudo i think uh, mabvunza zvinhu zviri important ndoda kuti ndi ndikupei kupatsanura kwakakosha mm. kuti even munhu anozonzwa today anounderstanda the love of god it's okay to blame him but mwari aisa zvinhu zvese mataura kuti nyika ino inorwarwa vanhu vari kurwara but do you know kuti unogona kuramba nyika panapa ukasarwara if you live according to the principles of god makapedza kuenda kuchipatara rini haina handiyazi kuti makore mangani kuda but vanhu varugara ka fana rugara vari kuchipatara so mwari zvaakaita even in this sinful world akaisa anonzi mahealthy laws akaisa anonzi malaws of nature things that governs us kuti kana tikateedzera zviri kutaura namwari in his obedience mm. imwe vese inoti kana muchida muchiteerera mm. muchadya zvakanaka zvenyika pane zvakaiswa namwari the food that we must eat Because zvirwere zvese zviriko today zviri kukonzereswa nekuti vanhu havasada kuteerera chikafu chakanzi naMwari idyai ichi musadya. Vaprofita venhema vauya vakanyepa vakati chiri kudya hachisvibisi but because vanhu vapinzwa muzvinhu izvi kugocha kudii chika nyama mbishi chidii the body is now vulnerable kudya ma three meals per day kuita sei vanhu havasi mwari anga akaisa zvinhu zvese zvinobatsira kuti munhu agone kurarama against because there's a divine appointment between sin and diseases the more we sin the more disease will come so in a world where sin is um, uh, capturing men there are also things that god had put in place kuti tirarame saka zviri kwatiri kuti isusu ti toteerera mwari here saka obedience obedience is the key saka ngatimbotarisei zvamataura tione kuti mwari haana chaanga aona here mwari akanga aona so chivi chakaonekwa namwari before creation of any being mm -hmm. because tine mabeings anonzi maangels tine mabeings uh, ari mahuman beings by order of creation zvinhu izvi zvakatosiyana ngirozi nevanhu we find that pana hebrews chapter 2 uh, just to clarify izvozvo hebrews uh, chapter 2 i think uh, this quality content yatiri kupa iyi murambwe mm. haingowanike saka muri kuteereresa um, because pane nhema dzakawanda dziri baba uh, hebrews 2 verse number 6 inoti mwakapupura pane imwe nzvimbo akati munhu chinyiko zvamunomufunga kana mwanakomana wamunhu zvamunomushanyira munhu chii zvamuri kumufunga mwanakomana wamunhu munomushanyira makamuita wani muduku zvishoma kuvatumwa saka munhu man is little lower than the angels chakatanga kusikwa ingirozi before vanhu uino kuti even paikirietwa nyika ineyi bhuku rajobho rinotaura kuti masons of god nemamorning stars they were shouting with joy mwari aitopururudzirwa nengirozi patime yecreation mm. but mwari before creation of angels mwari mufull knowledge yake akaona chivi aona chivi mwari ndobva agadzira plan of redemption we know kuti mwari ndopanogadzirwa matitles yekuti baba mwanakomana namweya mutsvene zvinhu three izvi ndo panotanga kugadzirwa matitles aya tinoona nyaya iyoyo mubhuku rahebrews chapter one mm-hmm. zvinhu zviri kutaurwa before anything was created um, verse 5 yahebrews chapter 1 nekuti mumwe wakataura kunani watumwa achiti ndiwe mwanakomana wangu nhasi ndakubereka uyezve ndichava baba wake iye achava mwanakomana wangu iyi iconversation isina kuitwa kune vatumwa but iyi conversation yakaitwa between the father and the son saka zvataa kuita shamwari because tine chivi chinouya pakati pevatumwa vatichasika mm. iwe nhasi ndaakukubereka iwe wova mwanakomana wangu ini ndakuva baba uye kana achizouya zvida, kana uye kana achizouyisa zvedango rake panyika anoti vatumwa vose anoti, anoti vatumwa vose vamwari ngavamunamate are you also listening to this mm -hmm, I'm listening.
saka hanzi
kana jesu achizouya kuvatumwa eh. anouya sedangwe rake
Alright.
ndiye mwanakomana uyu zvanzi vhesi pamusoro kuti saka vakaberekana ndikanzi iwe nhasi Mm. takubereka patinosika vatumwa iwe kana wakuenda kuvatumwa uchaenda sedangwe rangu ende vatumwa vese vanofanira kukunamata vave pasi pako so angels were created ndobva dzaitwa submitted mm. bva dzapiwa order that they must submit mm. to mm-hmm. jesus sedangwe rababa mm. asi ava vakanga vataurirana kuti nhasi ndaakukubereka iyi yamautaura iyi zano rokudzikinura munhu muchivi anditi aya kwete muchivi kubva muchivi kuvatumwa munhu asati atopa ndo plan of redemption yandiri kutaura mwanakomana was not given only to human beings mwanakomana was also given to angels
right. the son of right. god was given to angels jesus was also given to angels tozvitwa nevhesi hanzi nhasi takubereka if youare listening the vhesi eh, eh. nhasi ndakubereka eh. haana kumbotaura izvo kuvatumwa akati iwe wamwanakomana wangu ini ndaababa vako vhesi namba 6 yabvaiti uye kana achizouyazve uye kana achizouyisa zvedangwe rake panyika anoti vatumwa vose vamwari ngavamunamati mhm. saka even dangwe rako yapanyika vatumwa vose vanofanira kunamata dangwe iri saka haanguve jesu haasi kungopiwa vanhu bedzi is also given to angels um, nepamusoro pevatumwa anoti iyo ndakuti vatumwa vake vave mhepo varanda vake vave murazvo wemoto asi pamusoro pemwanakomana anoti chigaro chenyu choushe imi mwari saka ari kunzi mwanakomana muconversation iyi ndimwari jesu mm. anga ari mwari but akaberekwa muzano rokuponesa so paanouya kuvanhu nepaanouya kuangels kumaangels anofanira kuuya ari the son of god anofanira kuuya ari mwanakomana wamwari so ngirozi dzakasikwa jesu atova netitle yekuti son of god in heaven mm. jesu anga akutonzi mwanakomana wamwari wara zvemufundisi yes mwari ndimwari unorudo hondo iyi yokudenga ihondo iri pakati pamwari nasatani handizvo here izvi ndizvoka ndizvozvo
zvinovo
mwari wakagoisundirei kuvanhu vanhu vasikwa zvakanaka vasikwa nomufananidzo wamwari satani wakanganisana namwari kudenga asi unokandwa kuvanhu hondo yamwari nasatani yauyirei kuvanhu kuyaregere kungopedzerwa kudenga iko ah, I, understand these are human concerns mm. um, but listen hondo yamwari nasatani yakatangwa munhu asati asikwa munhu ari kutosikwa hondo iyi yatanga eh. mupa baba rebaba mm. saka munhu ari kusikwa as a problem solver also munhu ari kusikwa as a judge kuti who is right between god and the devil mm-hmm. basa redu isusu nderekujustifya kuti mwari nasatani ari right ndiani mm. that is our work that is our purpose so that pachiitwa judgment iri fair because nyaya iyi kudenga payaitanga dai satani akangodzipwa namwari akaurayiwa kudenga nyaya chayanga isingazopere pairamba paine ruma in heaven yekuti ah, but kana satana ane zvaanga aita kanganisa kose angokasira kuurayiwa tadii tamunzwa ataura nyaya yake saka mwari akati no i will not execute this creature immediately but we need to create a unique being saka muchiona tisu tega mucreation yese yamwari the entire creation yamwari tisu tega takasikwa tichibva kugurwa refu takasikwa chibva kuguruva revhu mm. eh, tiri unique so that we also perform a work rinofanira kuitwa mwari angada kuti tigone kurarama zvakatadza kuitwa nasatani so that also we pronounce judgment between god and the devil kuti ora tasika chinhu chidiki kunewe takuchipawo murayiro wawatadza kuchengeta tione mm. so that every being learn from us ndisaka paul anoti we've been made spectacles even unto angels mm. zvikanzi angels are longing looking into these things ngirozi dziri kutodzidza great controversy from us saka unfortunately adam paakasikwa aiswa mugadheni muya we know kuti nyaya yaadam adam was manipulated by the devil satani akaya akamunyengera and paitika processes maangels ese amwari nemanfolen worlds ese amwari they were watching dzimwe ngirozi dzese nedzimwe nzvimbo dzakasikwa namwari kune vanhu vaiona zvaiitika mugarden of eden ndobva vatanga kudzidza kareketa yasatan from that moment orit mufundisi muri kuti here imi munhu kusikwa kwake wakatosikwa paine chinangwa zvekuti azotadza no no no munhu haana kusikwa paine chinangwa chekuti azotadza munhu akasikwa aine chinangwa chekuti ararame a perfect life mm. but mwari akagara aisa uh, zano rekuponesa munhu kuti just in case munhu uyo akadonha tineyonzi plan of redemption plan of redemption yakacreatwa even before the foundation of this world paul anonyora pfungwa yemubhuku ratitus Titus chapter 1 um, from verse 1 na 2 pauro muranda wamwari nomuapostora wajesu kristu nokuda kwokutenda kwasanangurwa wamwari ah, anokukwasai muzvokwadi iri pakunamata mwari patariro youpenyu husingapere hwakapikirwa naiye mwari asingatongorewi nhema nguva dzino dzisingapere dzisati dzavapo Mm. upenyu husingaperi the plan of redemption mm. hanzi mm. yakafomwa before nguva dzisingaperi in the everlasting time alright mfundisi yes e, satani watadza vanhu hatisati tavapo hapasati pane munhu apa ko mwari wakaregerei kuparadza satani munhu asati akanganiswa nasatani nokuti oh. ichi chii chokutaura kwamaita chasatani ichi chakaitwa munhu usati asati avapo so riri donzvo rokuenzanisira satani wakaregere kungoparadzwa ipapo even munhu asati asatani
ah, anga asingagona kuparadzwa isu tisipo isu tisu tinoita kuti satani aparadzwe because tisu tinofanira kupronounsa judgment yake isusu basa redu isu ndere kuvhindiketa mwari we are here to vindicate kuti god is right Our duty as men, we were created so that we worship God alone. Mm. Basa redu nderekuti tiprove kuti anofanira kunamatwa ndiMwari ega. Hakuna umwe Mwari kunze kwaMwari. unfortunately because takanyengerwa saka chinzi satani akanyengera munhu zvotaona timoti izvozvo satani akanyengera munhu the game was not played fairly mm. adamu naivha vakanyengerwa nenyoka mm-hmm. nda kuti ndiwerenga mavhesi anoratidza izvo zvekuti it was a deception um, havana kutora zvinhu zvi on a clear ground though we know kuti adamu akazodya muti because of love akuti ndakurasikirwa nemumwe wangu but listen timori anotsanangura nyaya iyi um, paul anotaura anoti pavhesi 13 nokuti adamu wakatanga kuumbwa tevere izvi mm-hmm. naadamu haana kunyengerwa asi mukadzi akanyengerwa akapinda pakudarika mm. saka izvi pamuti pai pai mukawerenga akanyengerwa mm. satani aishandisa deception deception is the commingling of truth and error mukaenda pana genesis 3 you're going to see kuti satan aishandisa nhema achishandisa chokwadi achisanganisa nhema nechokwadi we can read that verse 3 yagenesis chapter 3 kana uh, verse 2 uh, mukadzi akati kunyoka ati ngadya yedu michero iri pamunda asi kana iri michero yomuti uri pakati pemunda mwari wakati regai kudya kana kuubata kuti murege kufa nyoka ikati kumukadzi haungafi zviro kwazvo kunyepa uko because mwari anga ataura vhesi chapter 2 vhesi number 16 17 kuti musi waunodya uchafa zviro kwazvo mm -hmm. satani akuti haungafi zviro kwazvo mm. saka apa anyepa okay. abva ati nekuti mwari anoziva kuti nemusi wamunodya meso yenyu achasvinudzwa ichi ichokwadi ichi vese inoti pawakadya muti meso awo akasvinudzwa saka nhema dzekutanga zvanzi haungafi zviro kwazvo chokwadi chechipiri meso enyu achasvinudzwa saka satani ari kusasa nhema nechokwadi iyo inondo ino deception commingling of truth and era dzimwe nhema dzakabva ataura ndedzekuti nekuti mwari anoziva kuti eh, musi wamunodya meso enyu anosvinudzwa mukava samwari inhema idzi saka muri kuona kuti atanga ataura nhema dzekutanga kuti haufe zviro kwazvo mm-hmm. ndobva ati meso enyu inosvinudzwa anosvinudzwa chokwadi ichi mukava samwari dzanhema idzo ndobva ati muchiziva zvakanaka nezvakaipa ichokwadi ichi mm. mukaverenga genesis chapter 3 vhesi 22 inoti mm. jehovha mwari akatarira munhu wavo sebumwe wedu mm. akuziva zvakanaka nezvakaipa mm. mwari akatodara akati munhu akuziva zvakanaka nezvakaipa saka satan was using truth and error ndiri deception ndipari kunzi mukadzi akanyengerwa because paisanganiswa nhema nechokwadi so he couldn't eh, understand mm. the deception yaiuya nasatani until akadya muti adhamu haana kunyengerwa adhamu akatarisa eve pfungwa dzake akati zvinoofa ega adhamu akatotaura naye akatiregai tidzoke ipapo ah. muri kutaura nyaya yakakosha ah. tichada kuti tizopinda eh, ndonga nguva yedu ikatibvumira panapa timbozopinda pashoma panyaya yaadhamu asi ka ndoramba ndichikudzosa ii makutaura nezvaadhamu but nyaya yatanga kudenga mhm. isati yavuya pasi handi adhamu wakasikirwa akagara pasi so yaregerei kungopedzerwa kudenga mhm. nokuti ndokwayakatangira izvezvi mukaita mhosva kuamerica munoendeswa munotongerwa muamerica mukaita mhosva machivi motongerwa kwachivi zvoperera ikoko koti kwachivi kana kuti mukaita kupi kumuzara bano zvinoperera ikoko no we need to understand kuti heaven is a perfect environment yes so god was not going to sustain satan for a long time in heaven so mwari akamudzinga ikoko akamuunza kunoku but you need to understand kuti satan paakanga achiita nyaya dzake mudenga mm. it was not an easy as you might think mm. bible rinotipawo richitaura zvaitwa nasatan in heaven patime deception yake revelation chapter 12 mm. verse 4 inoti ruminda ruminda rwayo apa ari kuonekwa seshato satani akanzi ruminda rwake muswe wake wakakweva chitatu chenyeredzi dzekudenga satani akashandisa muswe kukweva a third of angels in heaven ngirozi dziri kudenga hebrew scof inoti mathousands and thousands and thousands its uncountable mm -hmm. saka satana akanyengera one third yezvinhu zvisingaverengeki mm -hmm. saka one third yezvinhu zvisingaverengeki zvinhu zvisingaverengeki but aishandisa muswe muswe chii chinonzi muswe because ibhuku rarevelation ritoshandisa prophetic language muswe chii isaya 9 inotsanangura kuti muswe chii vhesi 15 isaya 9 vhesi 15 inoti mukuru naanokudzwa ndiwo musoro muprofita anodzidzisa nhema ndiye muswe aha chinonzi muswe is a false prophet ari kudzidzisa nhema saka the first false prophet in heaven was the devil saka satani akatanga kufamba nenhema achiparidza nhema mm -hmm. lie spreading lies against god ndosaka paine dzimwe ngirozi dzakamutenda dzakatenda nhema dzake imwe bhuku vhesi kuna samu zinoti lies are sweeter than honey saka mwari because there was this confusion because pakagadzirwa mm. mapato mairi a third of angels now going against god mwari akati no lets then there was war in heaven but bhaibheri rinotaura kuti satani nengirozi dzake hadzina kukundwa ndobva vadzingwa ndobva vakandirwa mwari akati no ngatichivadzingei tivakandire panyika then we create a battle ground where we give the devil himself a chance to manifest zviri maari because satani apa aingonyepa ka because he was spreading lies mm -hmm. anga asingataure zvaari kuda unatsoita mm -hmm. his agenda was to kill god himself but anga akaviga agenda achinyepa spreading lies mwari akati no nono zvatofanira kuita tinofanira kutendera satani kuti timupe mukana wekumanifesta agenda yake so how do we do it let's create a battle ground and let him also manifest zvatinoita toita sei tochicreata a being a little lower than him mm. that being toiipawo mitemo yedu then we compare kana akakurira this being isusu ini mwari pachangu ndoburuka ndonotora mufananidzo wechinhu chatakireta ndorarama zvinofanira kuraramiwa kuti ndiise pachena kuti zvatatati satani achengeti zvaasina kuona mm. its coming from the desire of his own heart isarudzo yake yaaita yekumukira mwari so isusu basa redu nderekuti tiprove kuti a ah, eh, chivi musaka tinonzi tikunde chivi tinoda kuisa pachena kuti yes its possible to live a perfect life ndo basa raakuya isusu saka satani haana kuurayiwa until eh, of course we know he's going to be killed mm. of course we know he's going to be executed because the cross was um, his close of proportion jesu paakafa pamuchinjikwa mutsa wasatani wekutenda wakabva wavharwa that's why when you read old testament satani aimbowana mukana wekuenda kudenga but now mm. a new testament he doesn't have that chance alright mfundisi panapa nyaya yamapindura ndeyekuti munhu wakasikigwa nedonzo ramwari riri rokuti mutemo wamwari unogona kuti utevekwe pasina kubvunzwa eh, ah, eh, eh.
nyaya inonetsa pakunamata vamwe vese tinogona kusangana navo mapodcast mhm. tikakurukura nyaya dzefamily life kuti mhuri dzinofanira kugara sei vamwe tinonogona kusangana navo mapodcast tikataura nyaya dzebusiness munhu anga ararama sei mubusiness tinogona kusangana but hatimbofeta kagara pasi tikataura nyaya yekuti mutemo wamwari apo pakaita nyaya mhm. yekuwirirana panopera paaine hondo because chivi chinotaurwa bedzi pane mutemo wamwari tinozviudzwa izvozvo ra first john chapter 3 verse 4 inoti mumwe nemumwe anodarika murayi anoita zvivi mumwe nemumwe anoita zvivi anodarika murayirowo nokuti zvivi ndiko kudarika murayiro mm, mm. saka kuti titi pakaitwa chivi panofanira paine murayiro wakatyorwa nekuti hauzivi zvivi kana pasina murayiro saka tigona kuti satani akaita chivi asina murayiro wakatyora rome 7 inosimbisa futi pfungwa iyo rome 7 zvekuti chati sinyiko murayiro zvivi here haisva murayiro handizvivi aa murayiro mutsvene murayiro mutsvene eh, vestikomunira nokuti murayiro izvi murayiro mutsvene mutemo mutsvene wakanaka wakarurama as god is holy god is perfect the law is perfect murayiro zvivi here haisva verse seven asi handaiziva zvivi kana murayiro usipo saka ugona kuti munhu aita saka tatarisa kuti satani akanzi murewi nhema zviri pamurayiro izvi mm. muurai zviri pamurayiro izvi saka haugo saka hondo nhasi satani ari kudzidzisa vanhu kutyora murayiro wamwari orit ini mufundisi iyi nyaya ingandigwadza inogwadzawo vamwe bendombotaura navo iyo nyaya yekuti ipapo pakatadza satani iyi ndo pawamapindura mukati aasi munhu wakazosikwa vokuti papuruviwe kuti aa mutemo wamwari unogona kudii kuchengetwa ando zvamataura ndizvozvo asi mwari ari mwari worudo ungazviita sei kuti asikire munhu kuti atambudzwe nasatani no no no munhu aarambosikwa kuti atambudzwa nasatani imi muri kutambudzwa nasatani here Ah, satani anotambudza munhu mboti mbotitaurewa panyika ino iyi hayi ndikutaura imimi personal eh?
hatotambudzwa totambudzwa natotambudzwa izvozvi hanti vanhu vavakasikwa tiri mueden muya vanhu vanga vachingowana chikafu vasinganetseki eh. iye satani wapinda ah, bible inoti resist the devil and he may flee away from you alright saka zvamuri ah, kureva muri kureva kuti mwari wakabvumira kuti chivi chiitiwe nasatani kuitira kuti iye azobudisa vukuru hwake ee kandizvozvo mwari akatendera kuitira kuti mwari haana kuvhara anything satani akaita choice yake mm. pane zvinhu two zvatiri kutaura tiri kutaura mm. iniquity and the mm. devil mm. satani was a, a perfect being uh -huh. we, we was created by god mm -hmm. ari perfect munzira dzake dzese mm -hmm. uh, ah, tozvana pana ezekiel 28 inoburitsa kuti satan was a perfect being created by god mhm. inoti kusvika kusarurama kowanika mumwoyo make ipapo ndo pane umwe mvunzo ah. kuti mwari wakasika chunhu chiri perfect inomuka chunhu chikanzi chiri perfect hachitarisigwi kuti chingaita chipomekwa nokuti mm. chiri perfect mm. munhu kana akanzi unoita zviri perfect unongoita zvinhu zvakangoti tsemetete zvakanaka so chunhu chakasikwa chisikwa chakasikwa chakaperera chii chakazoitika ah, kuti chisikwa ichi chiwanikwe chine chipomekwa no no no tiri kuti hapana mwari haana kutivigira even adam was created ari perfect adam haana kusikwa anga ari perfect anga in all his ways but bhaibheri ratoburitsa kuna timoti kuti adam haana kunyengerwa but we know kuti adamu akatadza adamu sinned because mm. adamu akaita sarudzo mm. choice adamu ndopaanosiyana eve eve akanyengerwa but eve anyengerwa akadya muti nekunyengerwa akauya nemuchero kuna adamu adamu akaita sarudzo
yekuti hapana imunyengera ndiivhakatishama ndatodya ah, zvikanzi unofa zvanzi eh, ndinofa zvikanzi saka iwe uchaita sei anzi ah ora ndodya newe he seemed ndozvakaita satan akatobatsirwa in heaven there was help yaipiwa satan kuti arege kutadza mm -hmm. and one was helping satan is the devil is jesus himself because taverenga zvikanzi anopiwa mwanakomana kuti amubetsere izvozvo zvinodemonstratwa nesanctuary message sanctuary message pakapiwa moses mwari paakapa sanctuary because satani anga ari kerubhi mhm. angel inonzi kerubhi ah. mukauka uchiwerenga muchidzidza sanctuary musanctuary maamuine message one yaiprotrayiwa yanga iri meseji yekerubhi ndo meseji yaida kunyanya kuprotrayiwa iyo kuti vanhu vanzwise kuti kune kerubhi rakatadza ndizvo zvaunoona samushori chirambe chitaura saka zvemuri kuhwereketa mufundisi muri kuti satani ndopamwe pandazinganzi mm. pamautaura mm. kuti satani wakatopiwa mukana ndandavhunza ndikati ko satani iye wakaregere kuparadzwa ipapo but yeah. imataura mukati aa satani vakada kutombomiswa mm. ndozvamakutaura hey, eh, ndozvatotaura kuti chivi chake chisadii hey. Eh. chisapararira ah, kuti iye chisamupararira ah, ah, pana chivi nalucifer yeah. lucifer is not a bad name lucifer zvinongoreva kuti light barrier saka wakapiwa nguvatakuri wechiedza aitakura chiedza but satani zvaaita anozoita satani atadza mm. chivi sin and lucifer these are two mm, things mm -hmm. sin is the disease mm. ine iri kuaffect this creature inonzi lucifer but iri kuitika within him saka for him not to follow bozviri kuitika in his heart denga rakamuisira jesu kuti amubatsire mm. so that it doesn't follow the desire of bo satani akatadza mukati make zvakaitika within him orit mukazoti imimi e, pandavhunza kuti mwari wakaregerei kuparadza satani kuti chivi chisapararira imukati aa mwari wakazama kumubetsera mm -hmm. handiti yes saka muri kuti mwari kubetsera kwake haamanikidzi handozomurutaura eh, because mabrings ese akakiririra mwari anenzi freedom to choice your conscience you must choose munhu washe eh, isusu mune vana imundi handiti zvana zvitoko zviya munozvipa freedom yekungoita zvazvadairisa kuti itai ngachingoita
no no no ndine, ndine mwana wangu musikana pamba ndinomutaura nguva dzandoda kuti apinde mumba six o'clock mwana wangu unofanira nguva pano eh. iye anoita sarudzo yekunditeerera kana kurega asi kana akauya after six ane maconsequences aripo aanosangana nawo because atyora murayiro wa six ah, imi muno muruve ehe ndizvozvo ndizvatotanga saka satani akapiwa akanga aina jesu akanga eh, acharohwa ayo satani acharohwa nguwa manje kuipapa aa ah, ah, no nguwa sababa unogona kutoti ndichazomuona manheru ndizvandiri kupedzisa kuita Eh. Eh, um, God is preparing. There's a there's a whip All for right. the devil. Ni- free choice mnwashi chandoda kuvhunza ndechekuti sei yakavapo I- iyo yakonzera zvakadai izvi
No, free choice inobatsira kuitira kuti mwari asava tyrant God. So that mwari asapomerwa kuti ari mu- ano- is a manipulator. panofanira paine will power free will power yekuti iyo unamate mwari sezvaunoda i think kuti mavhesi anototaura izvozvo aura tiverengei mfundisi mm. ngativerenge mavhesi ya eh. ibhaibheri tusitikamurambo eh, mavhesi toaro anotibatsira muparidzi chapter 11 vesi 9 inoti fara ako iwe jaya pauduku hwako mwoyo wako ngaukufadze pamazuva oujaya hwako famba nenzira dzomwoyo wako anokuti famba nenzira dzemwoyo wani wako ndo free will power mm. famba nenzira dzemwoyo wako famba nenzira dzemwoyo wako mm-hmm. nepakuona kwemeso ako mm-hmm. asi uzive kuti mwari achazotonga pamusoro paizvozvo zvose
ichii vhesi iyi yani iyi muparidzi 11 vhesi number 9 okay but pakupedzisira mwari anozotarisa mafambiro ataita mm. so because we are creatures of god we have things that governs us kana tikaraudzira mwari achatoka basa rese rawedha rakanaka kana rakaipa god is going to look into that because imwe attribute iri pana mwari ijustice justice must be saved then there is grace also nyasha kururamisira mwari anoda zvinhu zvese izvi mm. so that his universe mm -hmm. inofamba in an orderly manner his universe mm. haina mm. confusion mm.
Alright. saka justice and mercy Mhm. and righteousness Mhm. moves along with god so No. god will judge ndotsika yake ehe justice yake inouya ichipa munhu sekubata kwaaita
alright mufundisi Mm, saka satani uyu izvezvo haachina mukana mati wakambopiwa mukana eh, ndizvo e, mukana wake wakapererei pabwa pacross pamuchinjiko zvowanikwa papi e, revelation chapter 12 kureva kuti after muchinjiko kwasatana hachina mvumo hachina mvumo
asina wisi kureva kuti satani mwoyo wake wakabva waitwa kuti usindimari here arege kutendeuka Ayo hapana anosinyi unosindimara moyo wega. Hako faro wani wakanzi no, no, no, no, no, no.
It's uh, faro akasindimara moyo ega. Ayo akanzi ndichamuomesa moyo. No, no, no, no, no. irimo zvevesi yakanzi ndichamuomesa moyo faro. Ah, no, no, no, no.
Eh, zvinoita mwari handiti kati kuverengere vhesi racho kuti zvinofamba sei eh, zvinotsanangura mwari haavige zvinhu izvi zviri pachina vatesaronika mm. eh, vechipiri eh, chapter 2 verse 11 mm-hmm. inoti saka mwari anotuma simba rokukanganisa kuti vatende nhema mm-hmm. kuti vose vasina kutenda zvokwadi mm -hmm. asi vakafara zvisakarurama avatongi mm -hmm. mm -hmm. mwari anotima anotuma simba rekukanganisa kuti mm -hmm. utende nhema mm -hmm. kuti kana wanga usina kufarira zvokwadi asi ukafara zvisakarurama akutongi mm -hmm. saka mwoyo wafara wanga wagara usingadi mwari mm -hmm. saka first time yakasangana mosi akati jehovha ndiani mm -hmm. kuti ndimuteerere mm -hmm. ukangodaro chete mwari anotendera simba rekukanganisa mm. kuti uchinatsotenda nhema dzako mm. saka mwoyo wako unooma because wagara uni in spirit of rebellion because in egypt mafaros aizviita vamwari they consider themselves as gods saka pavakanzwa kuti kune mumwe mwari vanga vakuita rebel saka faro ukaverenga imwe kuna jeremiya think inoti faro rangu waguu akarega nguva yakatarwa mm -hmm. ichipfuura mm -hmm. kana mutsauko wavharwa unosindimara zvachose mm -hmm. he was given a chance then he thought of fighting against god saka mwari akatumira manje simba rekukanganisa raye kuti fara achinazotenda nhema kuti azomutonga mm.
orit orit mapindura musamurura kuti kuomeswa mwoyo kwafaro kuri kukonzegwa nezvaakaita mm, ndo zvakaitikawo kuna satanndizvo chaivo chaizvo
akaoma mwoyo ndikusatenda saka
jesu asati afa pamuchinjwa pa satani wanga ane kodzero e, wanga ane mukana mhm. wokuti mm -hmm. aregerekwe mm -hmm. because pese apa ajenda yake yekuda kuuraya mwari yanga isati yabuda orit
tombozoti ndichadzoka ti hamuchativerengera iyoyo yekuti safaro wakazomiswa satani wakazomiswa kuti awane mukana pakafa jesu pamuchinjikwa orit mubvunzo wandingabvunza ndewokuti orit ko vanhu vakafa nokuda kwasatani apa tomboti iye satani dei akashandisa mukana wewakapiwa muchinjikwa usati wasvika paya otendeuka kuvamwe vanhu vanga vafa vokunana sodhomu nana gomora ah, dai papasina plan of redemption ndatonzwa mubvunzo inyi dai papasina plan of redemption yanga yakaiswa kuvanhu vanhu vese vanga vaine excuse yo but mwari akagara agadzira zano rokuponesa vanhu through adam jesus was given nguva yese kubva pari kubva adamu pamberi pamwari achinotanga kurarama outside of Garden of Eden. kureva kuti havo- ava vanhu veunana satani dai kuri kuti satani wakatendeuka vaingonzi havakatokondemiwa Eh, because vakararama muzvivi vakada ainzi mazvokuda mubayiro wezvivi rufu Alright.
Alright. because zano rakanga riripo Okay.
vaifanira kuti namugwayi worega kupinda muzvivi Alright. Achiti Yes.
tiverengera yenyu kuti Jesu eh, paakafa pamuchinjikwa ndipo pakaperera satani. yes tozvaona mubhuku rarevelation revelation iri kutsanangura eh. hondo mafambiro ayakaita kudenga zvakazarurwa 12 hmm, from verse 7 to verse number 11 12
from verse 7 Ah, inoti zvino kurwa kwakavapo kudenga mikai maikaona vatumwa wake vakarwa neshato shato ikarwa ina vatumwa vayo vakasakunda nenzvimbo yavo haina kuzowanikwa kudenga this is the first battle mm. michael ari kurwa neshato michael ndijesu mm. mike l zvinoreva kuti one who is like god mm. mumwe mm. akafanana namwari mm. saka mumwe anonzi akafanana namwari ndijesu mm. vafiripa chapter 2 from verse 5 ivai nemwoyo wakanga uri muna kristu jesu mm. kunyange iye anga akafanana namwari mm. haana mm. kuti kuenzana namwari mm. zvinhu zvitofanira kubatisiswa mm. asi akazvidurura akazvita muranda akafanana nevanhu mm. saka anonzi akafanana mwari mm. ndijesu pachake mm. ndiye ari kunzi michael iye so jesu ari kurwa neshato because bhuku razvakazarwa kushandisa masimbusi but ichidudzira futi masimbusi aya e, shato mukaona vhesi iri kuti akarwa nevatumwa vake mm. saka first battle ishato iine vatumwa vayo vatumwa vayo ndivapi ndevaya ngiruzi dzanyengerwa nasatani dzikaenda kusaidhi rake saka dzatova vatumwa vasatani mademons uh, zvino shato huru yakakandirwa pasi iyo nyoka yekare inonzi dhiabhorosi nasatani yakududzira manje kuti ishato ndiani mm. nyoka yekare inonzi dhiabhorosi nasatani munyengeri wenyika yose yakakandirwa panyika navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo iyi inonzi the first cast satani paari kudzingwa achiunzwa panyika nevatumwa vake but patinoverenga old testament tinoziva kuti satani eh, adamu akatengesa nyika ino romans 7 vese 14 ino ndinoziva kuti murayiro ndiwo mweya asi ndiri wenyama ndakatengeswa pasi pezvivi

in the hands of satan satan automatically became the son of god that's why bhuku rajob rinotsanangura izvozvo bhuku rajob mavhesi andiri kupa ari very important job chapter 1 verse 6 zvino rimwe zuva vanakomana vamwari vakati vachinomira pamberi pajehovha satani akasvika ari pakati pavo vaenda kunomira pamberi pamwari ndiani masons of god mm. vanakomana vamwari mm. masons of god satan akaya ari pakati pavo waya ari kuya paari pakati pemasons of god because ari kuti adam andipa usonship iam also a son ndini ndaakurepresenta ihave taken the position of adam that's why when jesus came he came also with the title son because chimwe chaida kuti dhimwa najesu ititleship yekuti son saka on the cross jesus redeemed mankind saka because akaredima mankind he also in the place redeemed the title yekuti son saka because satan now anga achimboenda kudenga because old testament inotiratidza kakawanda paari kuenda kudenga bhuku rakings tinoona satan achienda kudenga mm-hmm. bhuku rajob tiri kumuona achienda kudenga achinokurukura achipinda macancels mm-hmm. but now ari mupomeri wehama pabhuku razvakazarwa rinochienda mberi manje raakutsanangura paweya salvation revelation 12 from verse 10 this is now getting eh, eh, interesting verse 10 ano inoti ndakanzwa inzwi guru richibva kudenga richiti ruponeso rwasvika mm. ruponeso rwakasvika pacross mm. Mm-hmm. mm mm-hmm. ruponeso rwasvika salvation is come nesimba neushe hwamwari wedu neumambo hwakristu wake jesu anoti all power simba is being given unto me akataura izvi after the cross nesimba neushe hwamwari wedu neumambo hwakristu nokuti mupomeri wehama dzedu akandirwa pasi mm. chinzwai manje vakumukunda vakumukunda neropa regwayana because ropa rapo pacross adzingwa kudenga there is no need yekuti achuya because our son ndijesu now he is the now son who can say he is now our mediator ndosaka poa kuti hakusina mumwe murevereri pakati pamwari nemunhu kunze kwakristu jesu ndiye akumira pamberi pababa between men and god jesus is now standing in that position satan ndiye anga achimbomira achibvunzwa kuti wamboona here jobho ndiye anga achimira pakati pawanhu namwari achitsanangura zvinhu zvepanyika panapa saka pana paakunzi adzingwa vakumukunda vakumukunda neropa regwayana neshoko rokupupura kwavo the word of their testimony havadi upenyu hwavo kusvikira parufu saka farai kudenga nemi munogarako hoko yenyika munama yemunyika negungwa nekuti mweya wakaipa waburikira kwauri akatsamwa kwazvo nekuti anoziva kuti ane nguva duku mm -hmm. saka satani atsamwa because mutsa wake wavharwa apiwa nguva doko atoudzwa time yako yakuzoparadzwa paadzingwa after the cross the devil is now furious because nguva yake yasara yasara diki
alright thank you eh, for that one alright mfundisi ndoda kuti tinde tichipendera mm -hmm. nguva yedu yatifambei mm -hmm. e, nokufamba maybe tichazozvibata mune imwe nhaurirano yetichaita pamberi apo yototaura munhu iye adamu kuti mm -hmm. chivi chaakaita changa chakamira sei mm -hmm. asi apa ndoda kubvunza mufundisi denga raburusa satani iye satani watokondemiwa akanzi auyu watovawo kupararo handiti ka shi nyaya yefree will choice inoramba iripo yes kusvika rini uh, ah, free will is up to internity
saka muri kureva here mufundisi kuti zvakaitika kudenga izvi zvekuti chivi chakawanikwa muchisikwa zvinogona kuitika futi chaenda kudei ah, hatizvozvozvofriwiripoefriwi iripo iripo friwi iripo but tikuti nokuti shombo rinotaura kuti no uko hakungawanikwi chivi kana eh. kuna ro zvakazvaruka eh. asi chakawanikwa muna genesis eh. saka kana taenda achizowanikwi futeri nekuti free will iripo free will iripo but zviri kuita mwari nawo ndosaka muri kuona paine delay mutime inonzi chronos ndo earthly dimensions of time time yatinoshandisa isusu inopera mm -hmm. eh, inonzi chronos inotangira pama maseconds minutes hours days mm -hmm. close to month mm -hmm. uh, centuries uh, years millenniums mm -hmm. inopera mm -hmm. anditi time mutime iyoyi inopera anditi mm -hmm. god has delayed everything trying by all means kudhila nechivi mm. kudya chivi mwari kudhila nacho is not going to be an event it's, it's a process mwari ada kumeka sure kuti once sin is destroyed and its originator the devil its done once and for all that's why paine ngirozi dzinorekodha zvinhu with terrible exactness kuitira kuti munhu mwoyo wake saka mwari achiti ndinonzvera mwoyo nekuti mwoyo wemunhu unonyengera ndosaka chiri kutonoitoswa namwari haasi unoita sezviri panzi mwari anonzvera zviri mukati vanhu vachiona zviri panzi mwari achinyora every emotion every thought every attachment zvichinyorwa pasi so that mwari aburitse correct judgment anatsoona munhu ane mwoyo wakanaka ari kuita sarudzo yake ari kuipractisa iri yeperfect will so that when he does this selection akatora vanhu ava akaenda navo muintenity there is a guarantee yekuti sin will not come
saka izvo hazvina kuitwa pakusikwa yes
mwari anoda kuti mabeings ake even vari kudenga ngiro dziri kudenga up to this day dzine sarudzo neruramiro yekusarudza zvadzinoda but they still remain with god because dzakaita a correct decision kana ini ndikasarudza mukadzi ndikati ndiye wandaakuroora kana ndaanaye mumba mukaona muchiti ndaoda kusarudza futi ane problem haasi mukadzi ane problem ndini kana ndakaita sarudzo yangu yakanaka there is no need yekuti ndiite futi imwe sarudzo kana ndakaita sarudzo yakanaka mukaona ndakuita futi imwe sarudzo zvinoreva kuti ame confused being saka vanhu vakaita sarudzo yekuda mwari vakati vachamuteera even in a perfect world kana vaenda vaponeswa in that world havazoiti futi imwe sarudzo ndisaka mwari achaita selection saka achiti kudenga kuchava nemufaro kana one munhu akatendeuka kunoti munyaya yegod is not going to deal with numbers saka jesu akati narrow is the way straight is the gate strive to enter

kureva kuti plani yamwari the original one zvaoltiwa mhm. ndizvozvo nokuda kwesatani satani ndiye akanya zvinhu zvese ndiye amisa thats why vanhu vanga vari mutime inonzi kairos everlasting time nguva dzisingaperi nomataifanira kurarama hakuna afanira kufa saka bhaibheri ichiti kana taponeswa rufu haruzoveko kana kurira kana mm. kuchema mm. kana nzara nekuti zvekutanga zvapfuura mm. saka satani paakatadza akatiita kuti tigadzirwe time inopera iyi so that in the time that ends god will deal with everything kana time mwari apedza kudhila todzokera zvakare mueverlasting time then weare going to live forever more i think it's a perfect plan yekuti tidzokere munguva inenge eh, ichingofamba kusina anofa kusina anochema you just know so we always pray every time kuti lord have mercy on our souls but chinhu chinonzi mystery mataura kuti mystery kani yeah, it's mystery to us human beings not to god god understands everything but this is not the right time for us to know eh. because we are just but limited beings what we need to do nekuti takasikwa we just need to follow the orders that we are being given by him trusting kuti he is faithful orit mufundisi takuda kupendera kana ndichitarira mistiri zvinhu chinonzi mistiri chunhu chinongo zvowanikwawo handiti chakavanzika e
sa inhamo yasatani iri kana kuti mweya ah, wo satani anga asinganzwise chinhu ichi eh. but atisi akapiwa anomubatsira he was given jesus to help him iye ndokuramba ee akaita sarudzo
wakaramba satani Mm, haana kuda kubatsirika
achimboverengerai vanhu mufundisi kuti vanhu satani zvakapiwa kuti shamwari ita izvi izvo dzikaramba Eh,
arikavereka ivo vatapedza
mukadaro tapedza te tapedza nasatan tozopinda kuna adamu eh, umwe musi eh.
urambwi ariht asi muri kuzviona papi izvi saka mwari akaita munyasha dzake thats why tisingafaniri kurasa chinhu chinonzi sanctuary message mm-hmm. eh, inyasha dzamwari sanctuary message ndo ine zvinhu zvese zviri kutinetsa today ndoine great controversy yese yekuti ikutanga sei ichapera sei mm. it has been branded musanctuary message mm. why sanctuary message because sanctuary ndeye kudenga mm. ende chivi chakatangira musanctuary in heaven mm. saka mwari ndobva ati chitora chinhu imuchise panyika ndokupai zvidzidzo zvacho imomo kuti munzwise zvaiitika Some sanctuary mungori ne one ngirozi inowanikwa imomo ine zita rekuti kerubi kerubi maangels tinoziva kuti akawanda kune masarafim kune maguiden angels kune ma eh, makerubs there are a lot of angels kune maangels ehondo military angels kune masons of god kune mamorning stars maangels but angel one yaunoona musanctuary ikerubi kerubu ranga rakaiswa pese but makerubu haana kuwanda ifour bedzi paanotaurwa anonzi mafour living creatures ndorimwe zita raanopiwa ukaringa ezekiel 1 ezekiel 10 revelation 4 mm -hmm. but ngirozi dzinoonekwa musanctuary dziri paareka munonzi mumost holy place padhuze neshekaina glory mm -hmm. shekaina glory and mm -hmm. makerubhi mwari anogara pane makerubhi ava andimati nditsanangure saka ndakukupai chidzidzo ichocho ichi psalms 99 Mhm. mavhesi akawanda ndogona kuverenga psalms 99 um, um, eh, vhesi number um, one jehovha anobata ushe vanonga vabvunde iye agere pakati pamakerubhi Mm. jehovha anobata ushe vanonga vabvunde ndiye agere pakati pema pemakerubhi um, ndoda kuti ndiverenge panapa there's another verse also inoratidza kuti mwari anogara eh, pakati pemakerubhi i think its uh, psalms uh, eh, psalms 80 i think eh, inotaura kuti also mwari agere pamakerubhi verse 1 psalms 8 verse 1 teerera nenzeve mufudzi waisraeri iyi imi munotungamirira josefa seboka rezvipfuyo ini mugere pakati pemakerubhi penyai you also find that information pana um, uh, uh, first samuel chapter chapter 4 uh, we also find this uh, very important detail first samuel eh, pana pakatorwa areka yajehovha first samuel nevanakomana vaeli eh, e, vhesi number four inoti naivhesi number four four inoti naizvozvo vanhu vakatuma vaka nhume shiro kundotorapo areka yesungano yajehovha wehondo ugere pamusoro pemakerubhi vanakomana vaviri vaeri hofina finiyasi vakanga varipo paareka yesungano yajehovha mm. paareka mm. mwari anzi anga agere pakati pemakerubhi mm. ndopainzi pashekaina glory mm, mm. pana moses paakapiwa chinhu ichi bcause mwari ari kuratidza eh, how his throne is established in heaven mm. kuti ukaenda kudenga uchaona makerubhi mm. ari pana mwari ndiwo anofukidzira kubhuya kwake mm. ndosaka lucifer ainzi the light barrier ndiye aifukidzira the glory of god ah, satani anga ari pakerubhiri anga ari paareka here satani aiva paareka here ezekiel anotsanangura parebellion yake kuti akaita rebellion ari paareka ezekiel chapter 28 uh, we are told um, by ezekiel this detail so let me go there and read ezekiel 28 eh, vhesi 18 inoti iwe wakanga uri paedheni pamunda wamwari wakanga wakakwana eh, wakanga wakafukidzwa namabwe ose anokosha anoti sadhiyo dhaimani bheriri onix jaspiri safiri smaragidno nekabhumkuri ngoma dzako nenyere dzako dzadzakaitwa mukati mako nendarama eh, kubva pazuva rokusikwa kwako iwe wakanga waka uri kerubhi rakazodzwa mm. aha raifukidzira areka ndikakugadza ukava pamusoro pegomo dzvene ramwari mutebenekare ndogomo dzvene muchechi waifamba pakati pemabho anokosha ukanga wakakwana panzira dzako dzese kubva pazuva rokusikwa kwako kusvikira kusarurama kwawanikwa mukati mako saka satani anga ari paareka mm. ari kerubhi batai madetails aya mm. ndoda kuti ndipindure mubvunzo wekuti akabatsirwa here mm. saka moses because mwari ada kuti vanhu vanzwise chinhu ichi moses ndobva apiwa sanctuary mm. ndobva anzi chindivakira sanctuary musanctuary ndobva anzi isa makerubhi paareka mm. zvakaudzwa moses mm. ndakunoverenga detail iroro mm. are you learning yes I'm, I'm, I'm listening I'm listening ah! exodus 25 yes eh, verse 16 mm -hmm. teerai manje this is very important mm -hmm zvino unofanira kuisa mukati meare kachipupuriro chandichakupa mm. mateni komandimedzi maise mukati make thats why ndati satani akatyora mutemo because paareka paanga ari ndopapaine mutemo mm. because zeki yati vaifukidzira muareka and zvakunzi maareka ndiisire mutemo mm. saka areka yaiswera akafukidzira ndopaine mutemo wamwari ndosaka akautyora um, uitewo chifiniro chokuyananisira nendarama yakaisonaka e, kureba kwacho makubhiti maviri nehafu neupame hwacho makubhiti rimwe nehafu uitewo inonzi mercy city mm. pamusoro pemutemo mm. saka mukati meareka mune mutemo mm. pamusoro peareka mm. isa inonzi mesi city nyasha mm. terai ndozviri paareka saka paareka pamba nasatani pane nyasha mm. nyasha tinoziva ndi jesu mm. pane mutemo pane nyasha futi saka the law was there grace was there mm. zvinhu zvatiri kunzi tirarame ndozvinhu zvanga zvakagopiwa satani but we are doing the same kuti we, we are also denying the law of god in expense of grace saka kudheerera nyasha parudzi napo morambira muzvivi here kuti nyasha dziwande haisva saka listen zvikanzi uitepo makerubhi aha maviri endarama uite nendarama yakapamhidzirwa pamuromo pamiromo miviri yechifunhiro chakaisvonaka ita makerubhi inzwa ita kerubhi rimwe pamuromo mumwe nomumwe mm. pekerubhi nomumwe muromo uite makerubhi pamuromo yawo maviri mm. zvive chinhu chakafuni zvive chinhu tera zvive chinhu chimwe chinofunhira chinofunhiro choyananisira makerubhi atambanudze mapapiro awo pamusoro pechifukidziro chechifunhiro chekuyananisira nemapapiro awo e, pamusoro zviso zvawo zvakatarisana zviso zvemakerubhi ngazvitarise chifunhiro chekuyananisira apo ndopandiri kuda ipapo mm-hmm. hanzi meso emakerubhi mm-hmm. ngaatarise pamesisiti mm-hmm. panyasha mapapiro ngaafukidze shekaina glory mm -hmm. but maf the faces of the carubs anofanira kunge akatarisa pamesi city pamesi city pai panyasha mm -hmm. saka mose ari kudzidzisa kuti satani kunyange anga ari paareka pane mutemo aisafanira kuona mutemo aifanira kuona nyasha jesu ndiye wanga akapiwa because pane mutemo pane chivi saka chivi chaimanifesta paari chiri pane mutemo mutemo waimubatsira kuona kuti akutadza then mesi city yaimubatsira kuti usatadza unogona kurarama saka grace was there to save him so that he might not perish was breaking the law saka jesus was given to him pare kaitofamba aina jesu ipapo orit mfundisi eh, ndopahwisisa yes asi kasatani maverenga ndonga kuna ezekiel 28 mukati satani wanga ari munhu waipenya wanga ane shongedzo yaivhundusa and ndonga ndii makambotaura kuti waiimba zvoohlisa mu hamuone here kuti wakasikigwa kupinda mudambudziko mu nokuti iye jesu kana mumutarisa unonzi wanga ari munhu ari simburu eh. iyi moda kuti jesu ari simburu aponese munhu une matombo anodhura kudai

uchibva kudenga mm. iwe nyeredzi nyamasase mwanakomana wababa kwedza wawa sei zvafamba sei kuti unodona munyori ayoka munyori akatoshamisika zvakatoshamisa vanhu kuti kuadona haana kuda kudzidza nanhasi adzidze he doesn't want to learn nanhasi up to this day ee kana ndozvatitaura ka ndosaka tasvika patasvika apa that's why is going to be destroyed nokuti wakaramba ee eh, saka po anoti zvinoramba achingodzidza asi hazvisvike pakugamuchira zvokwadi bhuku ratimoti asi katare yamudhara wanzi nobukatinesha uya mhm. ndomwe wakamboita pfungwa ziya satani kai akati eh, ndakura akadzidza ah, mwari wakamudonhesa ka akamuindisa mhuka mhm. kana satani wani akadonhedzwa akauya panyika pano akapiwa nguva up to the cross oh. he was given same time ah, right ndotenda mfundisi yes ah, ndonga e, mandipindura tinotenda e, murambwe nyaya idzi dzanga dzindinetsa mm. e, kuti iye mwari ah, vakomana ndozvamapindura mukati azvi ah, mm. satani wakapuwa jesu mm. waifanira kudzidza munyoro gwajesu mm. waifanira kudzidza mutsa mm. wamwari kuburikidza nani mm. najesu yes. iye akapuwa nguva yakarebesa pane mm. mathousands of years kusvika mm. pacross handiti mm. ndizvo zvamataura mm. so toperera pano munhu washe tinotenda eh, kuda pane vamwewo vanga vachitevera hera tichitaura kana mune mibvunzo unokuwedzera mm. eh, makasununguka nokuti hongu bhaibheri eh, yanzi kudii eh, nhaka kudii mm. hurangana eh, so kana pane pamwe pavo mavona kuti patadarikira eh, imu nevhesi yemubhaibheri inogona kupindura mimwe mibvunzo yavhunzwa panapa kuda mm. vamwewo vanayo mibvunzo yakadai mm-hmm. tipei mm-hmm. makasununguka kunyora pachirongwa mm. chirongwa chedu chiripo chinoramba chiendera mberi toramba tichingoendera mberi tichiti aa kana monyora paya paya haikona kudzoropodza mhm. haikona kudzoropodza mibvunzo mhm. mibvunzo yakakoshera vakawanda mhm. imwe yetinotobvunza pano tinobvunzirawo vamwe vanenge vasingahwisisi so ngatipindure vanhu tichivabetsera tirege kutuka vanhu tirege kudii pamunoonawo kuti a ah, padei madai kuti chirongwa chifambe zvakanaka makasununguka kuti mutaure totenda mufundisi maita basa thank you for coming back to yovas
timu iri eh, kumashure in the background mhm. tinokutendai dai mwari angatikomborera thank you until next time tosangana futi tichitaura next time toda kuti titaure nyaya yomunhu mhm. kuti icho chiviwo manje chakazosundigwa kumunhu sei tozitoda kuti dzamise chikazofamba sei chaenda kuna adam uye kuti chichazopedzwa sei for good tinotenda bless you thank you wonderful